हँ तऽ मार्केटिंग के लिस्ट जे छै से दिवाली के बनि गेल अछि सबसँ पहिले की लेबाक छै अपना सबके से पहिले कहू कर्जा
अरे भाई कर्जे लऽ कऽ तऽ शॉपिंग करबै पाइ कहाँ छै हमरा लग यौ कका की हाल एरो करिया दिवाली के शुभ अवसर पर सुनलु है कि खूब मिठाई एलो है तोरा ओठाम मिठाई तो एले है मुदा व्हाट्सएप पर मतलब व्हाट्सएप पर सब मिठाई के फोटो हैप्पी दिवाली लिख के भेज रहल अछि आ जे छै से काल्हि से डिलीट करैत करैत परेशान छी यार ओरिजिनलमे कहाँ केओ मिठाइ देलक यार एखन तक काल्हिसँ हम हमरा लागैए तते मैसेज आबि गेल छै जे हमरा लागैए डिलीट नहि करऽ पड़ै दू दिनके लेल व्हाट्सएपके आर ओकर या दू तीन दिन से तोरा देखे नहीं छलियो कतऽ छला है रे तू की कहू साफ सफाई सफाई जे छै से करैत रहिए दलान पर माला घर मे ततेक मकरा झोल छलै कि वएह मे ओझरा गेल रही यार दू तीन दिन तक वएह झोल मे फसल रहलहुँ फेर बाबूजी महींस घर बाहर करऽ लगलखिन तऽ टॉर्च मारलखिन तऽ देखलियै हम हमरा देखलैथ झोल में फंसल फेर निक बांस लऽ कऽ खोचार कऽ निकाललैथ यार ओहो हो हो हो हो तोरो संगे लेकिन बड्ड जुलूम होइ छौ करिया नै यार कह साफ सफाई तऽ नीक से भऽ गेलो ने
दिवाली में अगर साफ सफाई करेबाक हुए तऽ संपर्क करब हमरा सँ घर के साफ सफाई के संगे संगे तिजोरी लॉकर गल्ला सब साफ क देब नीक से नहीं नहीं रहा दही हम सब अपने साफ क लेब एहन साफ सफाई हम सब नहीं करबै छी और कर्जा में डूब जाब यार एक तो हिना कर्जा में छी अच्छा काका किछ पैसा तैसा दियो ना भटक्का और लवाक है फटक्का तो कोर्ट के तरफ से बैन छै ने
धौ ई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के किछ फुराइते नहीं छन यार अहिना दशहराके दिन सेहो फटक्काके बैन कऽ देने रहथिन आ हमसभ हर साल तीरमे फटक्के लगा कऽ रावणके उड़ा दै छलियै फटक्का बैन छलै तऽ तू सब रावणके केना मरलही यार एहि बेर दसमीमे से नहि बुझलियै हम तू सब तऽ फटक्का तीरमे लगा कऽ उड़ा दै छलियै ने रावणके अरे फटक्का बैन होइके कारण गला घोटि कऽ रावणके मारऽ पड़ल यार रौ बाय रावणेके गला घोटि देलहक
हँ तऽ की करतियै जज साहब फटक्का बैन करा देलखिन तऽ जे छै से रावण के गला घोटि देलियै ओना मोन तऽ करै छलै कि जज साहब के जाकऽ घोटि दी लेकिन की करू रावण के गला घोटि कऽ जे छै से मोन शान्त केलहुँ रावण दहन ओनाहो बिना फटक्का के होइते नहि तऽ गले घोटि देलियै रावण के जाकऽ धौ फटक्का कोर्ट बंद करवा देलकै साउंड सरकार बंद करवा देलकै आ मिठाई तऽ डॉक्टर पहिनेहे से बंद करेने अछि एहि बेर बुझा रहल यऽ दिवाली हजमोला खा कऽ मनबऽ पड़त शायद लागि रहल है पता ने की चाहे छे सरकार गाँव सरकार के किछ काज राज छै ने आब एकटा बात कहू रोज 45 करोड़ लोग सिगरेट पीबै छै ताहिसँ प्रदूषण नहि होइ छै आ एक दिन दिवाली में फटक्का फोड़ लेतै धिया पुता सब ताहिसँ प्रदूषण प्रदूषण भऽ जेतै ई कोनो बात भेलै से कहू अहाँ अपने खैर ठीक छै करिया तऽ हम सब जे छै से दोनों आदमी निकले छियो हॉस्पिटल दिस हॉस्पिटल से किया यौ बाबूजी भर- भर्ती छथिन यार अंतिम सांस अस्पताल में की कहियो की भऽ गेलनि हे बाबू बाबा के जे छै से काल्हि गेल रहथिन पोखरि देश करऽ पोखरि देश करिते रहथिन कि केओ आगत्ती छोड़ा बिना बोतले के रॉकेट जरा कऽ छोड़ि देलकै ओ रॉकेट उड़ के एला या बाबूजी के धोती में उजरा गेलन रौ ऊपर पूरा पोन से लऽ कऽ आगा के कोने कोन झड़क गेल छनि यार ऊपर से लऽ- ऊपर से डॉक्टर जे छै से इलाज करे से मना कऽ देने छलनि है यार से किया यौ अरे की कहियो यार पंचुआ नहि करै छथिन नहि कहियो कहियो नहि करै छलखिन पंचुआ यार वएह दुआरे डॉक्टर सब मना कऽ देलकै जे छै से इलाज करैसँ
रौ बह बेचारा डॉक्टर सब हाथ मटियाबऽ पड़तै कुल के जे छै से इलाज केला के बाद
धनतेरस में की सब लेले है रे करिया
धन रहत तहन ने जे छै से खर्चा करबै यौ धने नहि अछि अहाँ सब आशीर्वाद दियौ कि हमरो लग किछ धन आवे जे अगला साल धनतेरस में हमू एगो कन्या खरीद सकी
भगवान तोरा एतेक धन दो एतेक धन दो कि तोरा नाम ब्लैक लिस्ट मनी में जे छै से सबसे ब्लैक मनी के लिस्ट में जे छै से सबसे टॉप पर आबो तोहर नाम जे छै से की रे फुचना बेटा खाली आशीर्वादे लेबै धन वर्षा के कि फटक्को फोड़बै हाँ हाँ लो न लो न फटका लो न छो फटका यार हम तहन सब बम फटका सब ताकि रहल छी लो न यार ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज आबि रहल अछि अंटार्कटिका में भारी मात्रा में बर्फ पिघलबाक कारण एहि साल पूरा देश में दीप जरबे पर बैन रहत राव बाय दिवाली दिवाली के ना मनेते सब अगरबत्ती जरा के आओ हालांकि जज साहब के पोता भर अदालत में जिद करा लगलन तय दुआरे फटक्का जरबे पर छूट रहत मुदा दीप जरबे पर पूरा पूरी बैन रहत
किरे छपरी तोहर बाऊ सुनलुआ अफगानिस्तान में काज करे लेल गेल रहो एलौ के तोहर बाप हँ हँ काल्हे राति में एलै धौ ई की अफगानिस्तान आ गाजा इजराइल प- पाकिस्तान सब पसैर लेले यार फटक्का तटक्का बम तम छौ तो ला फोड़ै छी ला ना
हाँ हाँ लऽ ले लऽ ले जो फोड़ ग जो
रौ बाय कोन बम छलौ रे बेचारा झड़क गेलै पूरा मुँह कान यार केना ओ जे छै से आब घर जिन्दा छै कि नहि बचल से देखी बुझाइया मरि गेलै बुझाइया रौ बाय एकर दिवाली के तऽ दिवाला निकालि देलही तू एहन बम किया फोड़बा देलही यार ई ओरिजिनल बम चलवा राव काल्हे बाबूजी अफगानिस्तान से एलखिन है ने त तालिबान सब बम मांग के अनने रहथिन ओतुका मुजाहिद फिजाहिन सब हमर बाबूजी के दोस्त छै ने उहे सब अ, गिफ्ट में देने रहन बम
राव बॉय त आतंकवादी वाला बम ओरिजिनल ई सुसाइड बम और तू एकरा से फोड़वा देलही
अरे काल्हि खुना बाबा के पोखरि दिस जाय काल में जे रॉकेट धोती में ओझिया गेल रहे ने से इहे छोड़ा छोड़ने रहे
धान ठीक केला सार के छलो हो वही जोगराक ठीक केला आदत छूट जते एकर आब आदत कथी जिंदे ने बचले त आब आदत कथी छूटते ठीक केला बुढ़वा देला वह के बदला ले लिया सार सब